Omochie bw'Omoika oito nechi kende ching'ororo, na abasamorera rwema baria baranyore ng'a mbanyare gotokonya, ba. Erieta nkoroku Lidia gosiborera Temo, omwana oria okwete magena na oyono orenge omwana ore korokwa Fanice nyabokera Temo, omwana oyio akwete goetera ase okonyora omwana. Bono omwana oyio noo twarenge nere Nairobi. Ekero twarenge Nairobi na esukuru arenge ororo, ekero arenge esukuru agaika akanyora omwana omoiseke orokorokwa Angel Kerubo. Bono engaki yaikerete rende bagansa komanyana na omoyo na omomura oyo, ekero bamanyana nere, omoiseke oyio akaenda oo. Ekero agenda ororo. bakaba nere, lakini komenya nkwere nigo kw'amaana rende ororo. Nyarokia eyio ekairana nyomba, ekero yairana nyomba, momura oyio agacha akanyora omwana oyio gatenine gesieri, akaimokia omwana oyio, agatama nere. Ekero atama nere rende, enyarokia eyio ekanya koba nobwoba goteba buna omwana one oirire, nkomotebia rende egento ogokora, ngotwara ore ebirengererio ebinge. Imoka bwati, gochia iga abwo onye gwaiyete okanyora ase ba- bamenyete, mbamenyete enka, bamenyete oo magena iga abwo, bapangete enyomba oo nabo bamenyete. Nkamotebia tirimboka, ogende obwatie omwana oo ngotware ore ebirengererio. Gotirimboka okwo nabo atirimbogete, tachieti gokoa koirana rende, akabererani oo akanyansa konya kobera oo. Egaikerania naria anyorete omosigo oyio. Omosigo oyio anyorete, nonye intwe ntomo twamanyete baibori abwo ba ase amenye ase arenge rende, intwe ntomanyeti onde taiyo omanyete ororo. Bono ekero anyora omosigo oyio, omwana oyio bono agaika engaki akonyora omwana, bono mba abwo mbaigeti kontebia buna ki oyio bamoirire nyagitari. Ebachete kontebia ekero akure, buna omwana ogo okure. Nari rende naimogete rende nkaimoka rende korwa Nairobi nkatirimboka. Ekero natirimboka rende, nkogenda rende buna tiga ng'ende rende nchi korora omwana oyio one rende osirire iga aumagera. ngochia kogenda, bamanye gontebia buna omwana ogo tokonyara komorora, buna eserikari eekanete. Nkoboria naki eserikari egokana, omwana oyo rende onye osirire tinkogenda rende morore? Bagankania, tokairana, ekero twairana twarenge na abanto korwa ekenyoro, togaikanga, ekero twaikanga, naende mambia ane tokaimoka bagateba buna to- tokoimoka bono togende mpaka iga abwo. Togochia kogenda abwo ase bakomboete.

Chisokoro echi nini chiango chiane nchiarenge ororo, ne chisokoro chiao chia Fanisi chionsi nchiarenge ororo, na- na ne chianti chiaye nchiarenge ororo. Bono ekero twakora rende togakwana amarieta rende togakora, ekero twakora rende abagaaka bagateba tiga torakwane ring'ana eri riatorete iga iga, bakarangerania gochia ensemo rende baende gokwanera nare ntoikaranse. Omwana oria o Fanisi abwate ogokorokwa angel. ogocha rende kwaba gokwana rende atagete ogonkwania, omomura oria rende orenge na furnace, okominyoka gocha, okomanya kong'aka, okonduta nse, ekero anduta nse ogoteba buna inki mwacha gokora aiga, rusia ekenyene ekio iga iga timasi kogiaka nge tiokia eriogi. Nari rende nansete korera nkobori naki ekero mwairete omwana oyio one nyagitari, mwarenge gontebi rende onye ne chibesa chiaburete rende mbarigeri rende moire nonye ne nyagitari ng'a sababu omwana oyio abete nyagitari iga abwo amang'ana amatuko abere, batari gontebi gose omwana nyagitari are. na ogokwa kwaye ekero akwete, tari mong'ina oyio obwagete esimi ogontebia na omwana okure, omonto omwe agochete gontebia na omwana oye okorire ki? Okure. Nkabori rende, nonye nonye na esimi yoka mwarenge komong'era, esimi yoka nantebie naki gaki mama, nyagitari endi nontomera nyowe omonto onde ache gokora nyowe korare, bagakira igo rioka, omwana one agakure rende.

Bono rende nere ogote ogosoa rende ime, ba- batagete inche nsoe nsoe, baria ba- ba oyo aba ba abanto ba seito bagoteba naye abwo takonyara gosoa, arigereria omwana oye buna agokorire postmortem, sababu arachi korigereria omwana oria are buna agokorire postmortem, are amasuko obonsi, tiga momura omwabo akore ki? Asoe, nomoigwa asoe na abanto bande mbaro barenge basoete. Bono ekero basoa rende. Momura oyomo takomanya kobwatwa esaati, sababu momura oria namo namomanyete, ogoteba buna oiki nekebago, buna abwatwe esaati asoki bosuku, ogote ogote ese omoyonde ogateba ntange ekebande eki kiago, momura oyominto ogosokia ekebande ekiago okonyora erieta ndi ringanise, ne neria fanisi rende rate mogabo. Ogote ogoteba buna yaya, erieta eri ndoche ne ndi ndisoananete na fanisi. Bono bwamate mbwarenge iga abwo. Bono bakarora obwo amate mboiyo iga abwo, ekoti ekarora na egento eke bono nkeri giakeene sababu kende nkenye okonyora ang'eire, nonya barenge goteba buna mbarwe, ekorora ebatagete buna abanto bakoenda ororo bakoegwa nonye na egento ekio barakiegwe, ebare amasuku baita sababu onye batoitete twarenge ororo, naintwe baroche tokarora naintwe nabo tore amasuku aito. bono ekoti nere ekamwa rende, tigaa mamumua abakore ki, airwe omobere oyio, aende aye nyomwa buna esababu kende ekero yarwete kende ekero ya akorete kogokera iga abwo. Naende bono nse arenge onya goteba buna omwana oyio noyo oye omong'ina oyio are goteba omwana noyo oye efanisi oyio nonye noyo oye, agoteba omwana oyo narenge eche okora, bono timanyeti naki arenge eche okora, iga abwo nairobwo. nechokora chionsi ngotware chire abaibori. Ee, ngosaba, mbuya mono ase ekoti y'oboembo, mbuya mono ase ayio bankoreire sababu twataarire chipara twataarire, bono tiga ng'ende ng'enie omwana oyo one ase enchera endonge kwa sababu obutire mo- mochari iga abwo. emetienyi yonsi korwa omotienyi o kabere mpaka bono iga are gochia gokora nonye na omwaka ororo. Kende gionsi nkeiyo twakorire twa- e- to- twaikaransete igo enchara yoka, bono naki eki gaki twarora gaki ekoti, tororere amaabera na eserikari ekorore amaabera rende toegi tomoruserie omwana oria ore are mochari iga are tomoe ime. Bono, ase goikera abwo ekoti ekanacha rende. Omwana oria efanisi atigete, omwana angel ekoti ekamwa moegwa omwana oyio, ache koeng'eng'ena sababu, sababu omwana oyio efanisi nere bweka nabwate, nere mbe komorora buna mfanie one ndoche, sababu banto abwo kende gionsi nkeiyo bang'ete, eri nario ekoti yamoetia. ekenyoro, ekenyoro nyamburuga, ere nyamira county, kemera. ase amarieta ane inche nkorokwa Josephat Birundu oyosamani, inche n'esukuru yaye Mariam Fanice, oyio osiretwe omotienyi o kabere omwaka oyo iga. ekiina kiaye kiarenge gari magena ase ekoti ya ogembe. Goikera igoro baada ya amatuko amatambe, ekoti ya ogembe nigo yatokorerete obuya ase ogotoa oboyeno bwaito ase okoe ase enyiomo yarenge entantanu, bono rende ekero ekoti yamoete ng'a nyagosira iga abwenerete koiranigwa ase omong'ina omoibori, nigo naetwe oboamosi obo yakorete igoro akaengwa omoibi omobere tochi koenye. ase rituko. Korende bono togoakera eboti bwa mbuya mono, gototiga rende ase ogotoa mbuya mono ase ogotoa omobere, otwanchete tochie komoenwa buna efamilia, ase eng'encho ya obotantani bwarenge oo korwa ase enyomba eye iga. Goikorera bono iga omwana naro omarehemu okorokwa Angel, omwana omonyaroka omoke sana. Igo mbuya mono tokonya gosaba ng'a rende nero nache aiche ase egento ekero yatwancherete tochie koira omobere. bw'amatuko botarenge bw'eng'encho gose botarenge na nchera chire chi'ekeene, yono nabo twagosaba ng'a naende omwana oyio goikera bono iga, iga are ase iso oyio orenge omotantanu, igo taraika ase amaboko aito. Mbuya mono togosaba ng'a naende ekoti yane nere otokonye ng'a naende omwana oyio aiche ache gotindeka ng'ina abuneke gose kere.